ni na xivutiso maxaka ya mina loko xikwembu xo va xi vulavula na wehe masiku hinkwawo xi ku nyika ti-revelation xi vulavula henhla ka vutomi bya wena u nga yi nida kereke u yi nidela yini kereke wa xi khongela xikwembu hi ku hetiseka wa fasta u vulavula na xona wa yi nida kereke nhlamulo ya mina ni hleketa ku kereke u yi need hi ku u yime kahle na Xikwembu wa khongela u endla swilo hinkwaswo point ya mehe yi tshamelaka ku hina vanhu va ku tala ngopfu va nga convinced ku because i ti-church goer va ya tikerekeni va ta vona mfumo wa tilo ene va criticiser lava kalaka va nga yi ngheneki tikerekeni. ene swoswoleswo i xidyoho lexikulu lexi nga ta endla ku va nga wu voni mfumo wa matimu vo lava tshamaka va ri tikerekeni masiku hinkwawo hi ku bibele yi ri hi nga avanyisani so point ya mehe i ku lava kalaka va nga ri ndzeni ka tikereke a hi fambeni hi ya hi ya va landza just ku va ni hi ta dyondzisana na vona ku nga ri ku mfumo wa tilo va nge wu voni loko va va tshame makaya mhaka nkulu i ku endzeni ka tikereke hi ya hi ya dyondzisana i knowledge ya bibele na ku xikwembu xi tirhisa ku yini xikwembu xi muvha njhani hi munhu matimba ya rito ma tirhisa ku yini ku kholwa ku hlula nala hi loko se swi fika kwini so hi kombisa maxaka ya mina a hi landzeni vanhu hi rirhandzu ku nga ri hi ku va jaja a hi va landzeni hi ku twisisa vhangeli loko swi vula ku hi ya tshama na vona hlangana na vona ku hi kota ku va wina va tshunela in the knowledge of god a hi endleni swilo swoleswo ematshan'weni ya ku va ni hi endla sweswo vunyingi bya hina hi ya hi ya fika hi va byela hi swidyoho swa vona hi tlhela hi nga va nyiki na ti-solution loko munhu u n'wi byela hi swidyoho swakwe u nga heti u nga n'wi nyikanga solution evangelism loko yi fika muvhangeli wa ku fika a ba xidyoho hi ndlela yoleyo a nga kanakani a nga yeki maganga a nga bi maganga loko a heta i ta ku siya na solution so hi nga yeni hi ya hi ya hi ya byela vanhu swidyoho swa vona hi tlhela hi nga va nyiki ti-solution hi marito man'wanyana rhandza munhu un'wana na un'wanyana lowu ku nga nawu wa vumbirhi wa ku landzela lowa ku rhandza yehovha xikwembu xa wena hi hinkwaswo leswi nga na swona hi vutomi bya wena hinkwabyo hi mihleketo ya wena hinkwayo u n'wi rhandzi hi hinkwaswo leswi nga na swona wu va nawu wa mimbirhi wa ku rhandza makwenu u kota we n'wini loko u ti rhandza a hi rhandzeni vamakwerhu hi va wina hi rirhandzu hosi a yi mi endli kahle loko hi ya tikerekeni a hi yeneni tikerekeni leswaku hi ya hi ya dyondzisana e rito ra xikwembu ku nga ri ku ndzeni ka kereke hi twa nga ku se hi le tilweni ndzeni ka Heyi, hambi hi Maisrayele loko va humesiwe Gibita, Xikwembu xi rhume Muxe a va landza Gibita. Loko va fika Kanana, a va nga se fika tilweni. A swa ha boha va tirhela Mfumo wa tilo. Na n'wihina loko hi ri ndzeni ka tikereke, a hi se fika etilweni, ha ha boheka ku tirhela Mfumo wa tilo. Hosi a yi mi endli kahle, hi yi tsundzuka mhaka leyi minkarhi hinkwayo. Amen.